Wuye ami pwoc botwu, wuye bene wapo wiwu, ni i cawa-ni watye i bar pece. Ka ineno bar ma wan watye iye-ni, en aye bar ma tuko madit ma tye ka rito kaka Acholi. I cawa-ni lok kom bac ma wawiny ni dul moni, wun dul moni ma wuyekke iwacci wun okwano ni cerna tye i cingwu, olwonge ni bot. Omito jami pa kaka obed megwu ni iwa tye ka cwer i komwu. Amito waci wan fon ene wan arwe tuku pa coli pien fon ene bino culo cenegi ci weko wunu nongo mugoba muti lweny pire-ni. I cawa ni bac tye i cingwa gi cing new management. Bac pe gikwalo, bac tye ka tiyo cene mi neno ni tuku ma bino ni pe wacito ka dwongo dogola me yenyo cene me kelo lutuku, me yenyo cene me feeding lutuku, me yenyo cene me gwoko lutuku ma tye bino paco. Ento wadeg tim aram ma bajo yabo tiyo cene pe giromo declaring accountability, pe giromo watito ni ci bajo tiyo ciling adi. Pien labole tuku obedo coroti, ogamo cene bac, ogamo cene ma pud wamiyo, wa cani pe waneno kaca acel ne tiye. Ento otime ni dok olego cene alega, iwa ti cwe. Odonyo i winye ki plascon, i nying me cato Acholi Province Team ni wek odugi Acholi Football Club. Otye ka cato kaka miti pa wun jo manok-ki. Kaka lumono wa ene jo ma dong i cawa-ni gitingo jami pa Acholi gimito duk botgi ni wek gin gibed lulonyo gi jami ma nongo gimiyo pi kaka. Kany atye ki omegina ma gimito waco lok manok nok oye ajol president oye ajol president pa Sam Mingi ma en bene tye fan matek mada ma Acholi Provin owac lok ma macek. Apor tutwal Lakwet TV uh, pi bedo kwedwa i otyeno ma tye ni. Lutwa macalo kaka Acholi mapapat ma tye i kin piny murumuwa, angeyo ni owinyo lok ma a ki bot won kom maber tutwal. Amito apeny redio ma nongo aneno okato ki nying lucwak odilo ma kilwongo ni Caminyi ni meno wan wakwalo bac wa yaka ayaka. Adadai ni Acholi, bac ma wan macalo wan fans ma naka Young Fupa Drama oyabbe, wayab wot wakelo bac. Ento komiti kiloko ni meno wan wayako bac ayaka. Ada Acholi, ka wun ma wuneno odilo, nyo kit ma wun wuneno kwede wel bac in ipor ki wel lela, Lutwa, ka wabiloko wunu jami, kong walok wunu jami calo wiwa adam ma timo kuro yamo. An alego redio mukene ka dong ka inen ca mukene ma ipe ki program me awaja, kong iniang kong ni gin moni mono otimme ada ma in ikato kwede yamo. An awinyo ni anen nino obedo redio acel ma tye botwa kany i gulu ma pe obedo maber. Alego wunu presenter wenyo ma otye i redio mapat pat. ni ada jo mo nen ma gikelo nyinggi mono pore ni gutimo gin-ni eni-ni? Wun wungeyo ca minyi gin ango ma gutimo i Acholi? Ma naka yang watye ka yele me nene wapilo i wi kaka. Watye ki kru madwong ata, tim wiya wiya ma tye i kit gum, tim maka maka, oto to. Now, ada wan macalo kun watye pilo i wi kaka, wacito wayako bac ayaka ada? Watye ki jo ma ninyig dano adek ma gitye ka yelo wi ot otwal i gulu kaini ni. Ma mitte Acholi owiny maber, tuku pa Acholi tye i nino apar wiye angwen. Wun wubuneno macalo tim ca minyi ni kara they are the greatest team ma dong fans ma giloyo kacel kede real fans. Meno ingo ma mutimo i nino apar wiye angwen? presenter acel ma ne okato ki nyingwa i radio ni wabiyinyi wan ka jim pe kaka wayeo pe ninge i achuli ka in iloko lok ada kiwaco in dano marac lakwed tv tye ki wan obucwalo i youtube ka in inge achuli ma icung pi kaka ada luk kor wa maber wek iniang wan obedo anga wan watye tim ma pe wakelo mone omiti dano obedi deyo ka waka Ento watye ki nyig dano adek moni-ni, nyinggi bene bikato ki wa, iketi but ki mar wa i te pii wang ma kinoi, co wun wutye bac. Ka dong gimito, gupeny jeneral, patron, pa culi, Ka wumito ka ma bac tye iye, wugo cim bote, tira buniangu bac tye bot management manyen. Management macon, pliz, dong peke. Loka wanyeno ma aweko kede Acholi, nindo apar wiye angwen bino wacoko wunu odilo. Ki mar. Apwogi tutwal.